Arzuwlaryňyzyň hasyl bolmagyny isleýärsiňizmi? Onda olary hökmän kagyza ýazmaly. Ajaýyp kom kanalymda hoş gördük. Şu wideomda men size arzuwlaryňyzy hasyl etmek üçin olary kagyz ýüzüne nädip dogry geçirmelidigini gürrüň berjek. Şeýle-de täze sumkadan başlap, täze jaý edinmek baradaky islegleriňizi durmuşa geçirmekligiň ýollaryny görkezjek. Hakykatdanam, siziň ähli isleýän zatlaryňyzy edinmek mümkinmi? Hawa, bu dogrudanam mümkin. Men size dartyş kanunyny dogry ulanmaklygy öwretjek. Munuň üçin ähli edýän isleg-arzuwlaryňyzy dogry görnüşde kagyz ýüzüne geçirmekligi bilmelidir. Näme üçin ýazgy görnüşindäki islegler biziň aňymyzda aýlanýan isleglerimizden çalt we takyk amala aşýarka? Munuň sebäbi, biz ýazyp goýan isleglerimize we maksatlarymyza bar bolan ünsümizi gönükdirýäris. Ünsüň jemlenen ýerine bolsa, ähli energiýamyz hem gönükdirilýändir. Geliň, indi bolsa, isleglerimizi dogry ýazmaklyk metodikasyna seredeliň. Birinji ädim, Özüňize rahat we ýeke bolup biljek ýer tapyň. Ýönekeý ak kagyzy öňüňize alyň. Şol kagyza bar bolan islegleriňizden has möhümlerinden başlap, kiçelýän tertipde ýazyň. Jemi on sany isleg. Birinji iň möhüm hasap edýäniňiz, soňra ondan kiçirägi we şoňa meňzeşler. Özüňize örän uly zatlary isleg etmekden gorkmaň. Bu mümkin däl, bolup bilmejek hyýal diýen pikirleri etmejek boluň. Esasanam özüňize aýratyn ýaraýan, ýüregiňizi jigledýän arzuwlaryňyzy görkeziň. Islegleriň sanawyny bir günde ýazyp, soňra birnäçe günüň dowamynda goşmaçalary girizip ýa-da aýryp bilersiňiz. Wagty bilen islegleriňiziň üýtgemegi hem mümkindir. Onda biz gereksiz hasaplaýan zatlarymyzy çyzyp, ýerine täze isleg ýazyp bileris. Bu sanawda nämeleri görkezip bileris? Onda takyk material zatlary ýazmalydyr. Meselem, şaý-sepler, pul, jaý, smartfon, şeýle-de şahsy isleglerimizi. Söýgi, jübüdiňize duşmak, biriniň gutlagy, çagalaryňyzyň bilim almagy, maşgalaňyzdaky gatnaşyklaryň gowulanmagy we şoňa meňzeşleri takyk we jikme-jik görkezmek zerurdyr. Eger siz ulag edinmek isleýän bolsaňyz, onda onuň markasyny, modelini, reňkini, ýagdaýyny, kimiň ony dolandyrjakdygyny görkezmelidir. Pul islegiňiz bar bolsa, Onda belli bir möçberi görkeziň. Size näçe gerek? Iki ýüz müňmi? Dört ýüz müňmi? Ol pullaryň nireden peýda boljagyny ýazmaň. Ähli islegleriňizi häzirki zamanda eýýäm bolan hadysa hökmünde görkeziň. Meselem, Men halaýan adamymy durmuşa çykdym we biz biri-birimizi söýýäris. Ýa-da Men şäheriň merkezinde ýerleşen üç otagly hususyz jaýda ýaşaýaryn. Şulary ýazyp görkezenimizden soň ikinji ädime geçýäris. Bu sanawy hemişe ýanyňyzda saklaň we günüň dowamynda üç sapar irden, gündiz we agşamara okamaly. Ähli on islegiňizi gaýta-gaýtadan okap, hasyl bolan islegleriňiziň üstüni çyzyň. Her gezek islegleriňizi okan wagtyňyz Onuň hasyl bolan wagty özüňizi nähili duýjagyňyzy göz öňüne getiriň. Käwagtlar siziň üçin edýän islegleriňizi mümkin däl ýagdaý ýaly bolup görner. Bu kadaly ýagdaýdyr. Aňyňyzda şeýle ynanmazlyk we müňkürlik dörän dessine, siz ýazan sanawyňyzy gaýtadan okap çykyň. Ýadyňyzdan çykarmaň. Siziň islän zadyňyzy edinmegiňize hiç zat päsgel berip bilmez. Haçanda eden islegiňiz amala aşanda, siz muňa minnetdarlyk bilen guwanyň. Bu siziň endigiňize öwrülmelidir. Aldyňyzmy, älem giňişligine minnetdarlyk duýgusyny ýaýradyň. Wagty bilen sanawdaky bir islegiňiz hasyl bolanda, onuň ýerine täze islegiňizi goşup bilersiňiz. Ynha, siz indi ähli isleg bildirýän zatlaryňyzy edinmegiň ädimme-ädim meýilnamasyny öwrendiňiz. Meniň özüm hem bu metodikany ulanyp, onuň hakykatdan hem kömek edýändigine şaýat boldum. Esasy zat uly ynam we äleme ýaýylýan minnetdarlyk duýgusy. Eger-de siz durmuşyňyzyň täze öwüşginlere çaýylmagyny, günde irden gowy duýgular bilen oýanmaklygy isleýän bolsaňyz, onda ynamyňyza daýanyň. Geljekde hem arzuw-islegleriňizi hasyl etmek metodikalary barada gürrüň etmegimi isleseňiz, meniň kanalyma agza bolup, kommentariýalaryňyzda bu ugurda ýeten üstünlikleriňiz barada ýazyň. Onda näme, häzirlikçe hoş!